Vanerubano regai ndipe rukudzo neruremekedzo kuna baba namai mfundisi vedu toda kuti tibatanidze maoko edu titende vanhu vamwari ibatsireiwo kuvatenda ibatsireiwo kutenda vanhu vamwari muzita rajesu haleluya noza ngatingogoneko Mungotendawo vanhu vaMwari. Oh, Kana dai kwainzi iwe unoda kuti ndiwe kuzoshumira bana ivo vasina kubvuma dai ndisina kuuya oh, vamwe vanovigirwa n'anga nevakuru vavo vamwe vanoukirwa vauki vamwe vanoikirwa vakadero nevakadero chinzi ndo pane solution apa watimo achivigirawo muranda wamwari kuti upenyu hwedu husanduke vatimo vatendai vanhu vanotenda zvakare vanotsigira baba namai mfundisi vatungamiriri Bhodhi repano pamwe chete nevatungamiriri veladies vekusapotawo chiroto chevanhu vaMwari tivatende manheru ano muzita raJesu. Haleluya! Manheru ano regai ndiremekedze kereke yakatengwa neropa raJesu. Magamuchirwa asi regai nditi Mwari ngavakuitireiwo zvakanaka manheru ano muzita raJesu. Haleluya! Ndigoremekedzawo mushumiri wakanditangira nezuro Toda kutenda ndanzwa kuti mai mfundisi Chikomo vanga vachishumira nezuro vakatileera foundation. Regai ndingovatendawo manheru ano muzita raJesu. Haleluya! Ndikotendawo vana vangu vandauya navo vese vari vaviri vari kupraise team namai Pindi vari kunoko vari kupraise team. Ndikotenda zvakare sister Unati weishi Ari ku praise team ugari wakagadzirira ndichazoda kungotibatsirawo pamwe chete nehama dziri kuno kumberi mwari vakuitirei zvakanaka imimi ndimunotiudza kuti temburicha yakadii muchechi ndimunotiudza kuti temburicha yakadii zvino tinokutendai hatikutambisi makatikoshera mwari vakuitirei zvakanaka muzita rajesu haleluya regai tibve tangovhura shoko ramwari nai From the book of Matthew chapter 13 verse 47 to 50. Kana paine muverengi andibatsirewo. Ndiri kufamba pa theme yandakapiwa inonzi manifesting the kingdom of God through unceasing prayer. Saka Mwari vachindibatsira manherano I want us to understand the kingdom of God. kuitira kuti kana takunamata continuously unenge wakunatsonzwisisa patiri kuda kuenda muzita rajesu haleluya matthew chapter 13 verse 47 to 50 Kana aripo anotiverengera. Kana pasina takwe all right 47 to 50 Thank you, Lord.
Ndichaverenga.

Handina kumira panzvimbo ino nekuti ndinogona kudarika vamwe vashumiri. I humble myself before you, O Father, that you may use me tonight. May you speak through my voice, O God, that your people may be saved. Father, I glorify your holy name in the mighty name of Jesus. Muimbi wekwedu unoti ndimwi ishe wemba ino tongai mairi Jesu. Hatina umwe mambo wataunganira manherano kunze kwenyu Baba. Hatina umwe mukuru watinoziva kunze kwenyu mambo wamadzimambo. Ndanyengeterera mweya wakafemera vakanyora shoko renyu Ngauchivawo pamusoro pangu panguva dzekududzira nekutsanangura shoko, kuti kereke irege kupiwa Mwari zvandakadzidzira, kereke irege kupakurirwa zvandinofunga, Baba, asi kuda kwenyu nepfungwa yenyu ngaiburuke pamusoro pekereke yenyu. Vanhu venyu Mwari vaponeswe sezvamakagadzira manerano, Baba, I trust in your name, O Father. I trust in your name and your name only, oh God. There is none like you, Jehovah. Let it be known tonight that you are God. And let it be known that I'm your servant. Ndiri pano nokuda kwenyu makandituma. Baba vedu vari kudenga. Zviratidzei pakati pedu kuburikidza neshoko renyu. Tinokutendai nesimba rokunyengetera. Tinokutendai nesimba rechikuriri. Tinoramba ndichinamata manherano. that every 20 kilometer radius uh, must be under the control of the Holy Spirit tonight. Uh, nyasha dzamwari dzinobata vari muno mukati nedzinobata vari panze pekereke kunyange vachasiya kudzimba baba distance is not a barrier tonight uh, Simba renyu ngarivabate, izwi rangu rirege kunzwika pano chete, ngarinzwike kunyangwe kuteritori yevavengi. Ndatora guta rino nesimba, nokuda kwenyasha dzeakandituma. Mazvita Baba vedu vari kudenga, mazvita Mweya Mutsvene waMwari. Mbiri ngairege kudzoka kwandiri, asi imi kudziwai nokuti muri mutsvene. mazvita baba vedu mayamarabashata mandakarabatsana ipakatarabasha muzita ramambo wedu jesu amen Thank you so much. You may be seated before the presence of the Lord. manheru ano ndoda kutenda mwari kuti musangano wakatotanga nezuro Can you tell your neighbor kuti pindawo momodie musangano? Ehe, ibva wamuudza kuti hanzi nemushumiri usati womesera pamusangano wekunyengetera. Ndine chechi here manherana? Thimu iri panapa yakanzi manifesting the kingdom of God through unceasing prayer. Mfundisi ndinokutendai netheme iyi ndiri kunzwa Mwari mutheme iyi. Ndiri kutenda Mwari manheru ano. Nyasha dzavo ndiri kudzinzwa pakati pedu. Kana auya kuzonamata Tichanamata. Imwe shamwari yange yakamboparidza kuti kana tanamata tichanamata futi, kana tanamata futi tigozonamata. Zvoreva kuti iwe usati wapushwa nemushumiri gara wazviudza kuti musangano uno tauya kuzonamata. Kuti Mwari vaonekwe muzita raJesu. Hallelujah. Now when we talk of manifesting, we simply means demonstrating. Ndizvoka. Ndinotenda kuti thimu yakambotsanangurwa asi regai ndidimbure dimbure ndichiitsanangura kuitira kuti ndigone kufamba nemi. Mwari vakanditendera manhera ano ndinoziva kuti vazhinji vanoti vakandiona vanonzwa mweya wekuda kudzingwa mamhepo. Asi manhera ano Mwari vachinditungamirira ndiri kuda kudzidzisa. Chiudza neighbor yako kuti farirawo kuva mukilasi. Ndaa chechi yekwedu inoda kuti tijambe isina information. But I want to give you information that is going to help you for the rest of your life. If you believe tonight, can you shout amen to Jesus? Saka timu yedu iri kureva kuti we are here to demonstrate, to prove, to show The kingdom of God. Taunganira kuti umambo hwaMwari huonekwe pakati pedu. But umambo hwaMwari huri kuonekwa nokunyengetera kusina mugumo. But haugoni kumanifesta chinhu chausingazivi. Ndiri kuda kuti umanifeste chaunoziva. Ndakamboterera imwe hama ichidzidzisa. Zvikanzi unoziva here kuti what reflects in the mirror is you, iwe wakatarisa mumira ndiwo unoonekwa mumira. Kureva kuti chaunopedza nguva wakatarisa, chaunopedza nguva uchiona, chaunopedza nguva uchikonsentreta nacho ndicho chinobuda pauri. Azimwe mwana wangu here ndandigamuchirawo baba Chari is in the admin team. Thank you so much for coming. God bless you. Zvoreva kuti manhera ano baba namai mfundisi vaya vanopedzera nguva pafacebook vachiteera nhoroondo dzeupenyu nyaya dzana mai ani handichavatauri nemazita imi munovaziva muchitokomenda muchiti haidi muchiita sei unozongoona paunomukansela nekumunyengeterera ane solution yake iri kufacebook ende kana auya muchechi anenge achiti chechi haichina simba chechi ine simba but urungoti reflecta paunoswera pasocial media kuverenga so kungoti ngatiite bible study one hour Aiwa haa imwe FM yandakaona haizvigoni. Thank God ino inozvigona. One hour achiverenga Bible so but mupe three hours dzefacebook kudai so data ndo ringatopera kwete simba rekuverenga. That's why you see that the church is full of confusion because pasocial media panowanikwa vanhu vetype yese vachipa information mutendi waani anoti ndakatengwa neropa rajesu pauri kuti vakadzi zviisei pasi pevarume social media iri kuti haana kunonzi kudzvinyirirwa ikoko saka iye maadvise ake unozongoona akumanifesta vana tete vepafacebook but tonight we are saying we want to manifest the kingdom of god yeah. Ushe hwekudenga ngahuonekwe kwete pamuti asi pamutenzi weefe mari pano. Kudza munhu ari padhuze nekuti takakutarisa tiri kuona kingdom yamudhara. Hamuudze kuti nematauriro ako iwaya tiri kutoona kingdom yababa. Muudze kuti nemanyimiro aunoita vadzimai mari ndozvinoita kingdom yamudhara kunyima kudai. Now a kingdom is a state or a territory. Ndizvo ka? But state yatiri kutaura ina mambo. Vane zvavanotarisira kana vakatitarisa. Zvoreva kuti mutendi mumwe nemumwe Kuno kwatakauya hakuitiwi zvatinoda, kunoitiwa zvinodiwa namambo vagere pachigaro. The owner of the state vane maprinciples avo, vane maprophecies avo. Anozadzikiswa pamutendi kana agona kutevedzera maprinciples odownloada zvakaporofitwa zvozadzisika muupenyu hwake. Kuchechi kwedu isusu gore rino takati this is the era of exhibition of logos. Magwaro ngaazadzikiswe pamutendi. Takakutarisa kudai tingoona zvakanyorwa mushoko raMwari. But hatingozvioni chete, you need to follow, obey the principles. There are prophecies akarembera mudenga kudai anofanira kunge achizadzikiswa pamusoro pemumwe muchendi ari pano. But are you obeying the principles so that you can download the prophecies of God? Vazhinji tinofungidzira kuti shoko raMwari rinonyepa. Why? Because we are missing the principles of the word of God. Pano apa ndaverengesa Bhuku yaMathew ndokubva yatanga nekuti ushe hwekudenga hungafananidzwa. If you read the book of Matthew you will discover kuti there are a lot of parables. But munhu akasanzwisisa kingdom yaMwari uchaita sevaya vakadzi 5 vaya vanonzi vakanga vakapata but vakapata kudero vakanga vari amongst the ten who were waiting for the kingdom of god ndine cheche here vanherana izvezvi takadai tiri ten But five vanonzi vakanga vakangwara vakainzwisisa kuti aiwa kingdom haidi vasina mafuta saka tinogona kunge tiri ten but five vakanzwisisa kingdom five vasinganzwisisi zvekingdom asi vachinoti akauya toenda akauya mafuta havana akauya toenda akauya vasina zvavo mafuta anouya musina mafuta mugotumidzwa zita ramusingafariri nongotaura hangu ramunofarira five vanga vakangwara ameno vamwe five verenga bhuku ukadzira nawo maparabhozi acho unozonzwa zvonzi zvinozve kingdom yamwari inofananidzwa nomwe murume akaenda kunyika iri kure ndokubva asiira vanhu matarenda ndobva avapa but ukasanzwisisa kingdom uchafanana neumwe one akapiwa tarenda one ndokubva anoricherera because haana kunzwisisa kingdom zvainoda zvainotarisira munozviziva here hameno pano kumwe kwandakamboparidza vanhu vanofunga kuti kucherera tarenda haiwa zvedokungwara zvekukingdom yamudhara but mudhara achidzoka kwaakanga aenda anoti iwe wakaitei oti hama kandiva 5 ndikamaduka yava 10 iwe wakaitei iwe hwani zvikanzi ndakazviziva kuti munoda kukohwa pamusina kudyara amenewe pano sister sweden dzimwe dzinotaurisa ndadzinzwisisi kingdom pakunoti lets wait for god vatungamiriri midai maida kumbotaura maiti veduwe hakuna basa rinorema sekutungamirira sisters union achikudza kuti hecho chinhu chako icho ndakazviziva kuti unoda kukohwa pausina kudyara ndozvinoita vanhu vasinganzwisisi kingdom but vanenge vachingoti akauya toenda akauya mwari vachiti kuno kwamunoda kuuya hakuuyi vane usimbe vasingaberesi tarenda hakuuyi vanotaurisa hakuuyi vane pamuromo vanoti hecho chinhu chako icho kunouya vane obedience imboti obedience imboti obedience zvoreva kuti mwari vari kumusoro vanoti moda kuuyepi kuna kuuyi vanotuka varume imbogaraipo muve neunhu haridaviriki ndoriziva but ndozvaari kutoita kuno hakuuyi vanovenga madzimene garaipo tambai mose mujairane Vanofamba vamwe nemusana wakakotama kudai soo. Nemhaka yei vaiuya kuno kuchanzi kujoni vachiuya nenyimo vachitengesa vachipinza murume wako chikoro paakazongonobvisa pfuma yako vamwe nevaya havana kana kuzombowana matomi kana chii zvacho kana mapamsi Vamwe vakunzi tiri vakadzi vaviri kaipa mwana yei. Munoshandisa mwana wenyini. But iko zvino havasisina simba rekuzvishandira vakavhuniwa murume nemurume wako vachitengesa nyimo kuti aende kuyunivhesiti nau zvaakukurwadza kuti vadye mabhenefits akavavhuna musana kupindom kwatinoda kuinda uku akuindi wakanzwa neutsinye sevavo vatinoonavo

Inoobeya mapromise, maprinciples nemaprophecies odownloadewa nomutendi wega unoonekwa namufundisi naelda namudhikoni kana newe usingazvioni unoti ndinoraramira ishe jesu iye kutadza kugarisana nevamwe kuseugrupu iyi uko hakuindika kunzi haa makaseva mani 15 years muri mudhikoni wenhu aiwa haapindai Unonzi ushe hwokudenga hunofananidzwa neumwe murume akaenda. Unonzwa vapostori voti ishe, ishe wakaenda asi achadzoka. Ariko ari kuona dziri kutambwa mumba nevanhu vari kufanira kumanifesta kingdom yababa. Dai kwainzi Ushe hwekudenga hwakafanana nezviri kuitika kumba kwenyu. Tingadai tirimo muchechi munomu ngonzi kudenga kwatiri kuinda mamiriro ako ndo zvakaitika kumba kwenyu kwandi kunonzi baba ndo musoro wemba sakristu vari musoro wechechi kristu zvavanoprovidha oxygen tichifema Hapana musi wavakamboti haa mawandisa imi dai wanepi kuti mubhalanse mose. Vanongotipa but vamwe baba vanoenda kunogeza mari yakanamira pachaipo. Asi vachati waoperation. Dai Kristu ainamirana nezvinhu zvake asingatipi sezvinoita baba ava. Ndokumanifesta kingdom. Ani kuri kunzi ushe hwokudenga hunofananidzwa. Mereji mucherechedzo waKristu achiuya kuzotora kereke isina chipomerwa. Baba ndomusoro wemba, munogotatamuka kusasavara kuti chegumi chibvisiwe. Baba vasingadi ivo varivo Kristu wekumba kwedu. Kozoitawo vamwe mai vanokanganwa kuti shasha iyi yaitomboti anodyiwa hataure manyepo ayo wodokesa zuva uchitenga paindi osiya paindi ouya kuna jesu kuti ubhadhare chegumi unoradzwa panze kana mubathurumu namai vanokanganwa kuti ndaidyiwa nemabhebhi nemapainzu ndikasiya rima ndikati ndakuya kuna jesu zvino yorwadza kuti idyiwe najesu asi kumabhebhi uko vava vasingatombotitongi nezvaka noti vamumadzimai shuwaka Prayer inorohwa nemapostori kana zvinhu zvakanaka. Firiji yakazara, salari irimo, tichidanana mumba. Tibvunzei isu. Baba vachiri vapenyu mai mfundisi. Ndopandakazviudza kuti I am a woman of prayer. Ina handina kurota vatumwa ini. I always tell vana vangu vesangano kuti usasumuka uchipupura kuti ndakarota vatumwa madeko. ndiri mukombo ndichinamata day one vanoziva ushiredzi inopisa tiri mugozoni day seven isu uchinzwa kuti handisisina simba rekunamata mutumwa haana kuuya usiku ndakarara akauya ndakasvinura ndisingachagoni ndakazembera dombo uchinzwa kuti nyama inosvika painonhuhwa nyama yako iyi yeah. Kana yonhuhwa mutumwa wosvika wokushanyira kudai atitambi nechinamato God trained me baba vasiri kundida ndopa ndakaziva kuti mugomo munorariwa kwete kuti ukapiwa hagi kudai ipo pamubhedha yemuno mumba yekuloja nekuchina huyi all night huyi kutsanya huchatsanyi

I'm here for an assignment. Ndakukudzai chokwadi kuti muchiri mudzimba musadada nechinhu chinonzi prayer ichi. Bvunzai murume anonzi James, disciple yaJesu. Bhaibheri rinoratidza kuti pamadisciples aiva 12 but extra biblical material inoratidza kuti paakazofa mabvi nemagokora akanga aita seembudzi nekuda kweprayer Achiti akapinda muprayer kudai 7 hours non stop iri prayer. Tingoti 30 minutes izvo zvione zvinoitika. Umwe akazonditi kuchechi kwangu ndaifunga kuti munotamba mufundisi. Ndichiikuza ndikati one hour left. Iye achinzwa kuti ah, nekwatabva uko kuchine rimwe hour hanzi nandichifunga kuti munotamba. ndikati 50 minutes left unoona wega kuti samba rafuta ava mago chero ndachida kugara pasi azviti ndotojoina zviri kuita vamwe zvifambe vanhu vanorwa nesu sesu pedu kumasvingoko vakatanga so kurova nziyo nedoro rebira kudaiwo vanotanga na 6 manheru kudai Ende shavi racho rinozosutsa makuseni kuma 8 hapana anokotsira zviya zvamunoita muolnit zve vachingoti ngaarambwe ngaarambwe ikoko kuradbek ngaadzoke avahwanivo vakaenda vari ju papa ndoba unongopinda mbira thank you jesus thank you my father in love five minutes kudai shasha yatokotsira Unceasing prayer. Warwarirwa, what do you do? Wafirwa, unoramba uchinamata. Wanyimwa mari, wadzingwa basa because you don't cease praying zvakanaka. Pane pazvinobhainda, pane pazvinosunga. But kana usina kutrenewa, unoeduka. Vamwe vakafirwa vari mazera atakafirwa isu, vakatozoenda kunoshanda mumabhawa, vamwe vakanobvunzira kun'anga. asi isu ndopatakachizopakidza kristu vakangoudza vamwe vanhu vari panapa kuti musarelaxa zvakanaka satani anoshanda 24/7 apa muchechi unenge urimoka munoziva kuti chechi inorwadza zikajekinaiva kumba kuti ah pakazororwa mukadzi wepiri iwangu wachizikanwa kuti uri muchechi mupresident worship Unoita sokuti ndiwo akanotora small house. Iwo akaivigirwa so kushaya confidence ende vanhu vaunoona vese havanokuda because zvichakakunakira. Ndodzikisa here? Ndozvati mangwana mui kumawisimo regai ndikubatsirei. vaya vamunoti mawismo muchitiza vaya paunofirwa ndopachaona kuti wismo rakakosha hakuna munhu anogona kukubhandeja ronda rekufirwa nemurume except a window azokuudza kuti aiwa takapinda mazviri ndine peti two baba vakaenda asi mwana vanochengeta mwana aiva grade one ndopaunozorapikarwa nda rekufirwa nemurume yenyu yekuti e vanotitorera haa mutorerwa chiko anengagara akatorwa kare mani kutadza kunamata kuti hanzi tedi vanonoka kudzoka kumba mnoziva ndandakatopinda mugiya repureya but tedi vakanonoka kudzoka vakatozodzoka kumaten isu tiri kunamata veda havachadzoki kwavakaenda vako vanodzoka kumaten veda havadzoki uchidadira mwari iwe ndokingdom yatiri kutaura iye kuti munombostrika kungonzi kwaru kuseo group amuchachouyi kungonzi kwaru kusisters union amuchachouyi andikudze kingdom yatiri kutaura ina ana kwaru wakawanda imomo Haungouyi uchidisturbiwa nevari kubhawa, hakuuyi vari kujekenisheni, kunouya vari muAFM iyoiye muchidyiwa. Ndikoyedyiwa kuti kwanzi manditi kwaro ndakafirwa ndikaramba ndirimo hatii kudii ungarereka udoni muchinjikwa Now, Bhaibheri pandaverengesa riri kutiratidza kuti ushe hwekudenga ndaverengesa chapter 13 handiti vhesi 47 ndoda kuti upabate inoti again ndambotsanangura dzimwe tuka but again the kingdom of heaven is like a net inofananidzwa neneti yakakandwa mugungwa zvoreva kuti takagara kudai titori muneti eh? alo chechi yajesu ndo zviri kunzi ushe hwekudenga unofananidzwa neneti neti yakakandwa panyika ndokubva yaraura isu Tisu tiri kufanira kumanifesta kingdom but tiri muneti kudero ndoda kuti ubate chimwe chinhu muneti kana yakandwa mugungwa inobata matemba kapenda ungoti kapenda kapenda irimo muneti But tese tiri kuchitoda kuenda kudenga. Zvoreva kuti takadai makapenda arimo, mashake arimo, miramba irimo, mabreams arimo, tirimo muneti takamirira kuratidza umambo hwaMwari. But who knows the person seated next to you rinogona kunge riri demba rakapinda muneti yakakandwa nababa. ndoda kuti unzwisise urege kutamba nekungoti ukanzi nevanhu woti ina handichaindi kuchechi ukanzi nevanhu ina handichaindi kuchina ukanzi nevanhu ina handichaindi chiri muneti matemba arimo muneti yandiri kutaura no matter how you feed matemba Chero mukadaidza umwe mushumiri zuro kwaiva namai mfundisi Chikomo, nhasi kuna evangelist Gwenyaya, mangwana unzai umwe abva kuDubai, gore rinouya mounza umwe abva kuKenya, moudza vamwe vanodzura nevamwe vanoita sei. Kapenta chero mukaifidha sei haikuri. Ameno maleaders epano munondinzwa here? Musaita BP. zvekuti unofa ukasiya vana vako vari vanana ineti ine matemba musakanganisika vatungamiriri vemadzimai nezviri kuita mai nhingi chero mukafidha demba sei harikuri saka iwewe bhaibheri rinoti regai zvikurirane muridzi asi anotadza hanzi pakupedzisira kunonzi idzi hove dzakashata ngadzinde uko kochisara dzakanaka iwe ramba uchirova tambo zvizive kuti hausi kapenta shandira baba kune korona inouya ukati nekuti mai nhiki ndachitarisira kuti ah, zvavanenge vovava mutendi wekare wani chero akava mutendi wekare demba chero rikaita ten years demba idemba harifi rakaite shaki hallo tarisa munhu ari padhuze newe woti uri kufidwa ka azvitiri kupa chikafu chakafanana Chaona vachibuda vachibuda mudepartment mai vakudheko imi mukati haa zvekudheko zvinonetsa kudheko kune mashoko mashoko nokuwanepi kusina mashoko vanhu chero mukati izvezvi wafirwa handei panhamo vanotarisa kudai kunzi body viewing handizoti ndozvinoita vanhu vose re zvinoita mazimba But viewing chero munhu waasingazivi anoda kuvhiwa chitunha ichocho. Ukaona vakasvika kudai pacoffin, tsika pachitunha, hapfugamiri murume wake zve, but pachitunha unoona vachiti vachimbanati paseri panzi vanga vasviba vanga varwara kunyaya chitunha chiri mubox chavo kugamira wati moimi makazvichekera muri kudheko zvenyu motya kunyewa kusanyewa isaini yekuratidza kuti hamuna life isu tinojima namashoko avanhu so vachitinyeya kudai vachingopedza kunyeya thank god kumba vandinogara pane garaja Vachipedza kunyaya kudaiwo ndinonamata nevana munamato wekuti vanhu vaende kunorara. Ndotopindawo mubedroom mangu. Ndaona kuti vana vangu varara ndodzoka mugaraji. Vajairirwa nevanhu. Because pavanondinyeya vanondipa simba rekupinda muprayer. Andipindi muprayer ndichiti Mwari dhilai navo. ndinoti baba ndinokutendai nezvamakandipa zvinondikurisa pakunamata vakanyarara hatiwani simba rekunamata we need them so that we become giants hatinedi kuparidza nekuti tanyeyewa izvi haa ah, imi hamusati manyeyewa bvunzai sirikadzi dzose wangofirwa so ndipo vanokuziva kuti tambai makatarisa uku kune varume vedu dhirizi renyu radii kunoti dzireiwo kusvika neche iwawo anenge ari kuno kubazi edudo anonzi gari chaire pasi ungarerambira mashoko evanhu ungageza Vakunyeya nhasi mangwana tora maiki futi. Watonatsousvika kwavari uchiti uko uko uko. Vakangonzwa bhata nekutaura kwavo. Usambostiraikira Mwari nekuti wanyeyewa. Shandira Mwari zvine mubayiro. Ndakuudzai kuti first born yangu yakasara iri grade 3, last born grade 1. But it is because of serving God. Iko zvino kuiweta degree rake uyi degree rake. Dai ndakadadira mari ndakastrika. Vana vangu izvo zvichingoti hey bamunini havadi kuvachengeta. Hey vanhu vechechi vanovadadira. Hey vana nhingi iko zvino ndinosimudzira mesa angu kumakomo. Kubatsirwa kwangu kunobva kuna Jehovha. I can do all things through Christ. Chiri muneti mune muramba. muromba ndindowo inonzi maske kuibata kudai inochedza muneti muno matiri muno paipapa pakdc eh, papa pane miramba yekuti kumens fellowship kuvati ngatidai kudai anochedza so ende miramba ndakaona vanoziva kwedu kupurasi vagwenyaya kune matsimbe Panonopera mvura munosara madhaka. Imomo ndomune makazara miramba yose. Haidi mumvura inoda madhaka. Iwe woti vanzi ah nekuti ndakavavona vachiita mabasa erima saka kuchechi kwacho kunonamatiwei handindiko. Wakavinga ivo kuti wakavinga Mwari. Ndati muneti mune vemadhaka. Muneti mune vanotsvedza. Asi havasivo voga varimo. Kapenda irimo. Shaki irimo mune hove dzinonzi shaki mbinga mbinga dzehove but shaki inodya futi dzimwe hove unozonzwa bhaibheri rotidyana naye asi musapedzana Ndokingdom yatiri kutaura iyi inofananidzwa neneti yakakandwa muhandbag ndobva yabata mai peter mai rudo mai johni mai mesi baba ani nababa ani vamwe vakabatwa hatizivi imi mwana wamai nemwana wamai izvozvi mugere pano vamwe hamuonani nemwana wamai vako watimo baba johni vakabva kumhondoro Baba Rudo ndokubva kwaMurehwa, Baba Tatenda ndokubva kuNyajena naBaba Bruce kuMalawi. Tiri muneti imwe inonzi Tambai Mose Mujairirani. Inava ndibudi ndinoda kusangana nababa pavanouya. Ukaona uchiri nechinyo chekuti vandidai handicharidzi mwanangu, hausi muneti yababa ikakandwa. Right. une zvawaitoridzirawo zvako but vakauya kuzoridzira kuti kana tsuri yorira remember ishe vakaenda asi vachadzoka vakatisiya tiri imomo mune timomo mune matemba mune majona anochedza saka imi mainhingi muri kuti ina ndichabvisi masubscriptions gore rapera ndakabvisa ndiri one kudai kana mai deputy havana kutopedza ndiri one kudai chikaro chenyu ndi mai deputy Riboti net. Riboti net. Miramba. Munoziva here vavhangeri vangu vana muri muno maelders madeacons. Munoziva kuti miramba inotsvedza zvekuti nhasi munomuona ari pano pakechisia. Hazvishamisi kuti Sunday inouya munomona apa nechimwe chicheche apo. Mukangomutsiura kumutsiura kuti ino haidi vakadzi vaviri. Munomuona hoyo waenda kune imwe motowana chigamuchiro tinogamuchira baba itilita. vanochedza so havadi kutsiurwa havadi kunzi budai madhaka vanongoda kuti akauya toenda vachizvomenosa miswe vari mumadhaka avo imomo kingdom ine maprinciples haipindi chivi chokwadi regai ndikudze kingdom haipindi chitema Ainei kuti chitema chaonekwa namufundisi kana hachina, kingdom inoda vanovavarira, vanosiya zvakaipa, vanosiya kunyima, vanosiya makuhwa, vanosiya godo, vanosiya kuvenga, vanosiya kudherera. Kingdom itori nehairaki. Namba vamwe ndiri mufundisi wechikadzi ndakapfeka drese renyu. Kingdom ine hairaki yekuti wayazodza muremekedzei. munorivona denga iri hakuna chinhu chakaoma sekukona denga nemukadzi wawakabvisira mari kuti ndaroora bhaibheri rinoti two are better than one vati mukaita zvokutamba munokona nemunhu wamakabvisira mari mamubvisira mari dai vane birth certificate ndobva mamunyoresa here o level ndokuwana o level certificate ndokuchinzwa tsitsi ndokuita marriage certificate mukati hende kujoni tozogadzirisa pasipoti ngatingopinda nemumvura tichagadzirisa little did you know that you were carrying your own problems maifunga kuti tabatana zvinotopfutidza moto pakunamata Wakapfuga maso anouya achikukava negumbo kuti munofunga kuti tinodya ndimi dzenyu sumukai apo. Zvindiri kutaurwa mamai vakatobhipa so munyatsoziva dzamaitirana kumba uko hakupindi vanorova zuva rose vakatsamwa. I'm saying this not because I was married to a pastor. taitombokanyana so but taizviudza kuti aiwa haa zvokurova two hours aiwa life is very short for quarreling hakuna zvaunoitirwa zvandisina kusangana nazvo marriage but it is by choice ti aiwa ndoda kuraramira kristu vakamana mandigumbura kuti kune kunoendwa kuregererana ko chinobvei anoda kuwerera mumba menyu achiona kuti mapatiswa makumbira ruregerero dzamusina kupara ndiani tadziswe denga nepride ndikamukumbira ruregerero ha nandidi zvekujaidza munhu imi hamusi kuona kuti midi mune dhimoni repride chindini unozokuda mwana baba vasingagoni kuti sori kumukadzi wake Ane umweya weusapupu wekunzwa kuti haiwa chaiti mukadzi. Iyi generation iyi ugogara nomukadzi mwana wakanaka kudai mutsvuku wakavakwa kudai uri sabhuku vanoda masabhuku ivavo dai vaida masabhuku vari kumusha uko vanotoda kusileya vachidiwa mukadzi achinzi nqonqonqonqo mukadzi anoonera kisi pa- patv

Unozoera kuti idhazeni rechingwa idhazeni rekwatinzara. Vamwari vanokubatsira hangu vakazotsigira madzimai vakatsigira iwe manje. Mukadzi anopedza musangano ane bitterness so yema nails apa achizwa mamukasei daddy daddy means one who can meet all the family responsibilities no zvinoreva dhedhi zvino kana mukonewa nzara teni tototi mamuka sei bambozvo zvina madhimoni dhimoni madhimoni izvozvo ndikudzingire dhimoni ra 1947 nevaneuziwa Vana baba, idai vakadzi venyu ndoushe hwokudenga yenyu yokuti venyu hamuvadi mukaona vevamwe munoita somuchamasajiwa mutsimba muchicheuka do you know kuti hakuna mukadzi wakashata ino vanyepa here vana mai hakuna mukadzi wakashata but mukadzi wese anoda kugadzirwa mukadzi wese akagadzirwa akanaka Zvamama inini shoti hendo yandoda iyoyo. Musanyepa jeti, musanyepa. Munhu akaomera so wanonzwa sekurasa aitira mukadzi wake. Vati Kristu zvavari kutiitira wani. Kristu vanotiriritira izvi. Tichitokumbira nezvimwe zvaunoona kuti vanoidii zveEverest ivo vane Ford Ranger. But tenzi mukumbira kuna baba. Yokangokumbirwa zviviri kudai BP yakwira. Musangano upere makakonandirana kuti mukadzi wakangoti maiyeri nyaya kuba jeji. Musangano ndi ndiri kucheya woda mandinongerawo 179 rands. Mwana vanhu vakatsamwirana 179 rands. Hamuchechi tinodzirana vanhu. Vachichedza chedza so regai ndinatsokuvabatsira ipapa. Ndakaona amhene vepano ana baba vekwangu hatakabatsirana varaiti vabvunzera pandakaonoti vana baba vanogona kuchengeta vana vevamwe vanhu nedzimwe hama hazvina kushata but don't make that your first priority unonzwa achiti ndoda kutengera munun'una wangu chistand because ari kumusha ndoda kutengera chistand iye vana vake vatopedza grade seven nokumbati vana vako vakatanga fom one uchagona kuvaka iwo ezvari muno muri kutaurwa taurwa muno musouth africa he mapepiti azodai mukanzidzokerai kumusha ari kunobuda mubedroom yake ndiyani kuti urarewa nokundwa nemichirikadzi ndakasumudzai paya kundapedza mutauni kunodensity memuchikufamba muchikunzwa kuti aiwa chisumbinga dzacho pano pakejisi imi mukafa imi munenge mamukofini renyu makati ju isu tisu chinorariswa patende panze imi mune imba muri mukofini isu tauya kuzokuchemai tonzi chivaisirai vabva kujoni varare mutende tichichema ari mukofini akutadza kuvaka munhu ane vana four asane imba one ine two rooms but ndimi ruvava ndimi dziri kuti baba itai munovaka musiire vana nhaka makristu anotukisa mwari wedu so unozotoita sekuti kunamata kupata unozonzwa hama dzako zonzi mari iri kudyiwa nechechi chechi ipi ndichakuudza zvinoita chechi panyaya yemari haidi mari dzako ukanzwa kuchinzi bhadharai chegumi haidi mari dzako iri kutesta obedience yako kuprinciple yamwari yeah. kwete kuti kwai mwari havana mari nhema dzamunoudzana hechechi inoda mari anoda mari ndiani ari kuramba kuipa kumukadzi wake namwari vari kuzvifambisira basa ravo vega ari kukara mari ndiani idai munovaka madzimai Namatai kana muchirara mugomo, rarai mugomo muchikumbira Mwari nyasha dzokusunungura mwoyo yevarume venyu vavake. Usaitirwa utsinye nomunhu, rufu rwakauya. Hakuzikanwi kuti anotanga, vanhu vatema havadi kunzwa iro riri rekuti umwe anogona kutanga kuinda. Unonzwa handina chatting newe ko ukazondiuraya. Tikuudzai isu takafirwa hapana zvamunongotiita, kunofiwa. Baba Miki munogona kutanga kuinda mukadzi nevana vagosara voshanda mubhawa. Gatsirirai vana venyu nemukadzi wenyu nhaka. Musambanakidzwa namagetsi aya iwo agoti anaka woinda. Vari kukuratidzai kuti zvamira sei. Munhu ngaavake muno munonakidza zvi Chuni chaunongobata woga kuisa pamuromo kudai kukanda chigubhu. KuZimbabwe taiti mawater glass 10 pa 2 liter 1. Ungadya marips aya uri woga kuZimbabwe SP aya. Oh, two days muri chicheka cheka mchigovana. Hazvina kushata kudya but ngatizive kuti Tine zuva ratichadzokera, tengai mombe. Musakundwawo nechirikadzi kutenga mombe. Ote mukadzi mukuru kudai anongova nehandbag. Kana mbudzi zvayo, mbudzi. Ah, akauya toenda, akauya toenda, akauya toenda. Mugogonya, mugogonya, hamuna kana huku inoteta pamusha penyu. Ah, no mhani kunamata hakusi kupata mhani udza munhu ari padhuze noti usatsvedza mfundisi vari kungokubatisa reality tikati namate namate gadzirire imomu munetumu mune imwe inonzi hunga musoro unenge uri nyoka uku ihove kuti unatsomunzwisisa mutendi iyeye dai ndaimbokupa maiki nhasi waiti mufundisi muri kureva zviri kuno kwedu hatimunzwisisa asi tinaye pasangano pano Musamunyera imi rambai muchifamba makarurama nekuti ushe hwekudenga huri kunzi hunofananidzwa neneti yakakandwa paKGC ndokubva yabata kapenda ndokubva yabata hunga ndokubva yabata miramba saka gara uchizviziva kuti hunga titori nayo pano chinamato vanochida mweya ukafamba pachechi vanotochema but pamwe chamunhu neighbor anoti ah vana sekuru vakandibetsera nyaya dzangu apa ah, vanoona vanoshandira munomuwana ariko achishandirwa ikoko aumumunzwisisi kusvika varume vaya vakomboza vakati ndashaiwa ndashaiwa ndashaiwa ndashaiwa pamumire anoita mutendiso wanerigania but paakamira chaipo chaipo amupazivi unge nyoka unge hove muneti muna vatendi vakadero iwe chirega kueduka Chirega kuvakopera zvavari, ramba wakarurama, tiri muneti ine zuva raichadhonzwa muridzi wayo osarudza hunga dzichiinda padzo. Vakamira zvakanaka vachiinda pavo, usaneta kuita zvakanaka pasangano pano. Ndine chechi here? Nevanhu vasingarilai navo mukangoti one, one, one month muri palive kudai after two weeks unopadzoka pachechi aizvo unowana yakupomera dzimwe misoro inenge yenyoka kudepartment kwenyu asi hakuna because ineti yakakandwa imomo muneti ndati mune dzimwe dzinodya dzimwe dzinotokura nekudya dzimwe iwewe mutendi chenjerera mweya wako urege kudyiwa ndinogara ndichidzidzisa madzimai kuchina kuti ndiri ndoga mumba mangu ndinokeya dho ndoudza masofa angu kuti sofa unotoremekedza zvandinoda pano auya achida kuita makuwa mupise aoneke nguva isina kukwana kukwenyu zvakunenge ndokuhedhikota kwavanoti kana voda kutaura kuputsa sangano vanozovati handeiko mai pita unoona vati deya deya pamasofa vakadirirwa iyo red grape iya Vachimwa chirairo ipapo vakati muvhangeri uyayo ukazodai hamuna kuzvinzwa here taingokuona hedu muchivaremekedza isu taizviziva tikati haa zvichanyandurana chete ndovane dzese dziri negativi dzepasangano pano dzinotaurirwa kumba kwamainhingi Mutendi ngaamire pazvokwadi nekururama. The Bible says redeem the time for the days are evil. Marirai nguva mazuva akaipa. Tarira shamwari yako uti haiwa usauya kuzotaura dzekuputsa basa raMwari mumba mangu shamwari. Kozoita baka yawo munetwork. Hey. unotoshinga kuisa munyu haitani kuora ikangoudzwa nhasi ah, kuchechi kwakuchifamba komana unoziva mafambiro aita simba ramwari haitani ravashakamandalavosa mwari munoshamisa haatotenda ah, veduwee after 10 minutes vachadministrator vaena ndivanzwisisa mota iya imari dzavo kana ndedzenyu baka yavo haitani kuora motoona mantend haichabhadhari cheguru yakaora tingasapedza mbonyo timborunga nhai baka yavo Dai Mwari vangotibatsira chechi yaJesu. Mwari ngavatibatsire ita sarudzo imwe chete. Bhaibheri rangu rinoti nhai Jacob zvaunga wafunga hako nhai zvaunga wafunga hako kuinda wagobireiko Rebheka vaMwari vangu. Handi takaita sarudzo yekuti tiuye kuzonamata Mwari. Ko tinogotorerei zvasatani tichiuya nazvo muchechi yaJesu? tinoendepi nazvo ngatisiyei zvasatani kwasatani tese hakuna asingazvizivi kuti kwamwari akupindwi nechitema but izvezvi tikati huyai muise foni dzenyaya tivhurirei mapasword anonyaya murume waanogara naye anonyeya tete hanzvadzi yemurume agwenyeya vamwene vamwewo vakwasha izvezvi havana kana mhoro kuna mai vakabereka mukadzi waakaberekesa vana fo ezvi zvaane nhumbu yechifaifi akanzi operation akasamuka munotanga kuudzani kuti mwana wenyu kuno hakuchina makapedzisira kutaura namai vemukadzi rini vamwe ndo vakangoti tsvakirai kuno muchiri kupi kuchivhu ndoko makati tsvakirai kuno zvino zvamava kuradbek vanonotsvakirepi kokuno kudiaspora hatitani kakupa chigaro Iva vakati tsvakirai kuno tatovapa chimwe chigaro izvi zvari kutorova basa vachitokomhanisa vakaroora vakapedza ivo vachitotsvagwa kwavakati tsvakirai kuno ushe hwokudenga andiri kuda kumanifesta kingdom vamanaika manifesta nekusapedza kubhadhara roora ndiani angaida kingdom iyo tikamanifesta namashoko mamwe amunoudzana kuti uri shuro yemubhuku iwe inofamba kana peji ravhuriwa nei ndikujaidzi zvawakaitiwa namai vako ini tapedza kuti praise and worship tosiira nguva kwamuri ndinobva kwamuri ndino ndakude baba vachiti uyu wandishaudha kusvika ndabuda panze so kuverenga mapopo ari mumuti nokuda kwezvandakudziwa nomukadzi wandakaroora ndiyo here kingdom yatakaunganira ana baba naana amai chasakisa masevhisi areme kuefm vanhu vanedza vanotsikisa tisipo Ah, baka yawo kapenda mashaki dzinotsvedza dzedzirimo zvadzo ezvi tikanzi sungai vafundisi batai dzinotsvedza unogona kutoishaiwa yakatensa so ichiratidza kuti aiwa uri mumweya Mwari vakaita havo vakati mabhuku haavhuriwi nevafundisi kana tasvika. Anovhura ane justice. He's a just God. Anoziva dzamunotsikisa so paya pamunoseva mufoni menyu paya muchiti insurance. Iye ari mesi. Iyeye ari kudenga haavharwi nekuti mati insurance. Ari unatsoziva kuti hakuna kana insurance yamunayo ndi mesi. muchitumidza madzimwe nemazita kana moda kuvanyeya apa ndiwe mai guru but ndiwe ring leader yekunyeya vamwene imajini vamwe venyu makabereka vana vakomana achati wokunyeya mukadzi wake ndopachaona kuti ae chaungodyara munochikoro Nhai Timoti, nekutambura kwandiri kuita naJonathan Mengrid, kozouya umwe munhu oti kwai mai vako ndaona vasina mazino avanoroya. Koziva kuti wachembera muroyi ka? Abva mazino muroyi. Zvino watofana were? Zvaanorwadza izvezvi uchine 38. Ndoda kukuudza kuti ivai nerugare navanhu vese. Kana uchida kumanifesta kingdom imomu munetu mune vamwe vanhu so vari very dignified, very decent. They are not recognized but they are determined to go to heaven. Vanotaura naMwari vakadai vakati zii vachitaura naMwari vachishandira Mwari vachikuudzai kuti musaita kuti vanhu vazive kuti ndini. Vanenge vachinzi vanhu vasaziva havasi vanhu vari panze, vanhu vari muchechi vaanenge achitya. Luke chapter 9 verse 16 inoti kudii? Ndakuda kutopedzisa zvangu. Ndoda kuti vanhu vangoziva kingdom kuti zvisatinetsa kana tava kuzonamata mangwana. Thank you Lord. Luke chapter 9 verse 16.

zvingwa zvishanu nehove mbiri ndokunamata ndokuzvipa mamultitudes evanhu kuti vadye munoziva here kuti munetum mune hove dzinochengeta vanhu dzinofidha vanhu dzinochengeta vamwene dzinochengeta nherera dzinochengeta vana vababa mukuru vakashayika dzirimo hove idzodzo muneti ino epakgc Vakagara zvavo vachinzwa shoko pachihove dzinofidha vanhu. Havanei kuti vane zvishoma. The Bible says five loaves and two fishes. Munozvaita zvishamiso kuti musangano iyi hove mbiri dzaumisa kudai. dzisingatarisi kuti vamwe vaitei dzinoti isu mwari chaakatitumira is to feed multitudes is to support the kingdom of god tinongoda hove mbiri kwete dzakawanda dzinoti we are here to feed multitudes atokuti wegore rapera hatisu takaita ah, wegore rinotombotarisawo zveivo ndoda kubvunza kuti nhaimi vahove panouno musangano makaitei Nhaimi vahove pamakaroorera muri kuitei? Are people not dying? Isu tine imwe hove iri kudavira ameni pasangano pano. Tiri kutsvaga hove dzinofidha mamultitudes dzisingati kwenyu kune vanhu vakawandisa kwatakaberekwa isu taingova faifi isu uri kukomplena paukaroorwa wanga usingazivi kuti musha uyu musha wani Why can't you feed multitudes of people? Ndohove dzatiri kuda muneti yababa dzichazoiswa padivi baba vachiti welcome my good and faithful servant. Rugare mapostori. Matthew 17 verse 27 yoti kudii? Maya larabo shakamanda rabos. Yata marabosa.

Pavari kunzi chibhadharai mutero. Vana Peter vati ah istina mudhara tobhadhara futi mutero todii. Mudhara akati aiwa chero muneni but tinofanira kuremekedza zvinofanira kunge zvichiitwa. Rugare kuna vanotenda. Kuremekedza ichi kuremekedza zvinofanira kunge zvichiitwa kukingdom yababa. Unoziva mufundisi, Jesu wakademonstrate akati hatirambi kubhadhara tax izvo tinotoibhadhara chero ndirini Jesu but kune hove nekukura kwegungwa kune one yakanziwe Peter Chimanya unosangana nayo and I want to thank God because of murume uyu haana kumboswera achinetsana naJesu dai akada kuagiwa naJesu aiwana hove yainda But anoti because you have said it I am obedient ndaakumanya paari kunosvika kudai ari kusvikirana nehove yakatuma kuti iprovide pfuma inoita kuti kusava nemashoko pakubhadharwa kwetaxi Rugare mapostori. Rugare mapostori. Kurinenge rakungogutsuririsa musoro harichabudisa ameni. Asi harisisiri rokweFM. Ndobvunza ndoti kwa mukuru pana Jesu pano ndiani? Anoti baba vakatibhadharai tax Akati aiwa haya nani padare vanhu vepake ichisi majaira administrator matama aya imari dzenisi ndobva vanenge vachiitiwa dzavaimbaona mufundisa sakauya kuno kuzotsvaga mari the reason why mari ichikutizai it is because of the statement that you say when the lord says pay tax musafunga kuti paya pamunenge muchiti haiwa zvinhu zvekuchechi zvawanda vanoda mari musafunga kuti muri kuidzinga mari kuchechi muri kuidzinga in your own life ine nzeve inonzwa rega ndikupuruvhire kuti nature ine nzeve jesu akasvika pamuonde isiri nguva yemaonde ndobva atarisa achinzwa nzara but time yakanga isiri yemaonde yanga isitomborika namatendi ndobva atarisa kudaio maonde kusina haana kutombonzwa tsitsi kuti haisi nguva yemaonde ndobva akutuka muonde muonde ndobva waoma muonde wakadziwa nepi nzeve dzekunzwa kuti ndatukwa nemari ndo zvainoita ichinzwa zvamunotaurirana vamunenge muchida kuti kingdom yamari ifambe vamwe vachiti haa vanetsano vanaadministrate ayakechisi Minoti penyu apa munobhadhara mari rent apa. Vakaropafadzwa vane mabuilding avo avasingabhadhari rent kwete iye kuti akabva apa kusvika ko iri pakati petown kudai. Ndokubvunza ndoti nhai mugere muno muservice munomu. Rent iyo yakabhadharwa kani? Amurindika moda kunzinga musaka musokapera. Mangwana ndinodzoka ndodzinga mamhepo. Ndomanga acha kuti vanhu vatambire mari dzakawanda sahavaki. Munun'ina wakasiya ari security guard kuHarare akapedza four rooms nematiles. Iwe uri muno mumaranzi maunopiwa uchiita sokuti maranzi achiita kuuya pasina kupima. hauna kana ground rekwasabhuku kana repachivi pagrowth point saka ndoda kuudza makristu kuti munozviziva here kuti mari inotokunzwai necha inotokunzwai vanangu rega ndikuudzei necha ine nzeve zvose zvatinokurukura tiri kumaseu gurupu tiri kudzimba dzedu navarume vedu necha inonzwa igoremekedza Kune hove ipapa igere paside newe yakangomirira kutsigira kingdom so rendi ngaibhadharwe musangano ngaufambe basa ngariende mberi mabhasikiti edheko ngaavepo maruva ngaavepo mvura ngadzivepo ihwani hove iyoyo yakangonzi ita unovhura muromo wayo utore mari mairi basa rifambe tirege kukonana nevanhu ihwani hove iyoyo Ko iwe uri type ipi yewo? Ndidavireiwo amen. Ndidavireiwo amen. Alright, mashaki amudhara chete ngambo ndidavira amen. Ndirutsvaga one hove baba one inoita kuti basa risanema because no tinomirira vabva kuchechi iyo kuti vauye kuna kuti ndaingopinda pakati haasi ndauya zvachose no vanhu vachiti yee tichifarira vaipinda kwakati tiredze mufish pond toda kunorova makurusezi kupicha tenda achiti ndaandakadira pamusuyo wandakatendeuka uyo but vhangeri rakandirova vakomana toita makurusezi nei makurusezi theyare very expensive but anoda hove one inoti i stand for the crusades Kuzonzi evangelist gwenyaya is not just a title. Ndinopicha paground yabvunzeya. Ipapo panonzi panonyadzisa pabus terminus torova huyai mose tinamate Mwari. Ukanzwa ndikati mapurisa emuno muCape Town akandiwana ndichiputa manje akanomhan'ara kuna evangelist ayuwiyuwi vhangeri randikuvadza Ndiri kuda vana vari mumabhawa vanobe vachimanya so vachifungudza vairidza dziya kare vazara ndochidavira vameni pano pana Jesu handishayi 510 ipapo kuti tinomaita nei nhai baba kana pasina hove hwani inonzi ngaishame muromo peter atore mari One chete, one. Ndio ilikudiwa, one. Yote wakawanda. Aiwa, hawanyatsoona here zvekingdom inomanifesta kuzikana kuti mai ava ndeve makrusedi ava vachikuudza kuti baba moda kurova papi krusedi ndisaka matitrela imari pa system ingasimudza here a ah, rega tione baba ari one hagari dare nemunhu kune vamwe vanhu ameno panaa Vane system yekugarira matare mari dzevamwe. Iva vabvisira yenyu yaungana nonzwa voirongera. Kudenga uko kucharohwa munhu pana padzingwi asi kune zuva ratichainda mainyora yaanimi. vanogona metsi dzose vamwe maticha emetsi nephysics but ukavati 10 percent of your salary ndopaunozoona kuti aa mudhara anonetsera vana metsi but iye dzinomuvhara kutaipa jona chapter 2 ndapedza zvangu jona chapter 2 verse 1 to 2 Imboti fish that produces money for the kingdom of God. Runback inofanira kutinhira nekuda kweKGC kwaita hove one inoti pamberi nemacrusades, pamberi nekutendeutswa kwevanhu muzita raJesu. Haleluya! Waiwana here mwanangu Jona chapter 2? Jona chapter number 2 verse 1. Then Jona prayed unto the Lord his God out of the fish belly.

Ende vanhu vanobhema Jona mfundisi. Yeye Jona wakatiza Mwari vachinda vanoparidza. Aizviziva kuti kwana chuma kune varume vakaoma vane utsinye vasingadi kunzwa zvaMwari. Kusvika ko uchitaura zvaMwari they would skin you alive. Zvatinoita zviya tichivhiya mbudzi kana mombe kubvisa ganda ndozvavaiita kumachristians wese ada kutaura zvajesu waiti ukainda ikoko kuninivi waiskiniwa uri mupenyu saka jona aitya kuti ndiinde kwenyika iyo ndigonovhiyiwa ndobva ati zviri nani ndikandirwe zvangu mumvura ndife mumvura pane kuti ndiinde kwenyika ine vanhu vane mwoyo wakaipa ndobva kwaita hove one yakamedza Jona, yakatumwa naMwari nokumedza Jona ndokumutakura ndokuita chikepe chaJona kuti Jona ainde kubasa. Rugare mapostori kuti ndine chiye chinhasi ndati hove hwani ndoyakatakura Jona hove hwani hadzina kuita mudemhe mudemhe kuti kapenga nepapo shaki nepapo muramba botofishi nehunga dzichiti hendei tinosimudza jona tiite naye kubasa ramwari ihwani chete yakatakura munhu wamwari kuinda kubasa Hatibodi komiti yose, hatidi madzimai ose, hatidi chechi yose, tinoda one ari serious asina luggage. Anotakura vanhu vaMwari kuti basa rireruke. Nenye kuti mudemhe mudemhe, todiko baba vati vari kuda kuinda kunoparidza, todiko vasikana, mune 50, mune 100, mune 200. Manifestation yedu indomira. Unozoti basa rarema so kuchichaipa hurobe hwani. One hove. One hove pano pa kingdom.
Inoti Mwari ngavaonekwe ndichitakura varanda vaMwari kuinda kubasa. Baba ndinoziva mune mota asi muri kuda kuinda kubasa kupi? Vanotadza kuinda chero kunoviga wafa chaiko. Kutadza kunoviga wafa so pashaikwa hove one. kutadza kuinda kunosapota so zvinofanira kusapotewa kukingdom ndiri kuti mwari ngaamutse hove hwani pasangano pano ndinoti baba hizi nyaya yekuti takakutengerai mota kana kuti mune mota yenyu kana kuti chii baba ndiri hove inotakura munhu wamwari kuti amire pabasa asingaremerwi nditendereiwo isu chechi taane makore akawanda efm 100 and ani years mukatarisa munun'una wedu ndiye zayo janditi ine mashoma zirai muchinda una nani hameno dzimwe dzatakabereka mukatarisa because vakatenda vhangeri rekutsigira munhu wamwari vafundisi vavo vanoita fanika vanokosha kana kuti vane value kudarika vedu veafm nekuti vakanzwisisa kusapota vhizheni kutakura chiroto chemunhu wamwari Isusu kwedu takaona madhimoni. Ndakutaura chokwadi as a pastor. Takaona madhimoni zvekuti to support you baba kuti basa rifambe. Uchagomanya ugodii ugomanya hameno pano but kumwe kwandakamboenda to support to carry toda hove inotakura munhu waMwari. mubvunze uyo wakamira apo uyo murume uyo unoita somudoko zvake pamumhu nemukadzi wake iye kana asipo mukadzi wake anotoziva ratova timu rinongotakura yangu inongozoti kana ndoti ndoendawo kuzimbabwe mota yosumuka unonzwa vachiti mufundisi imimi muchatorera mota mujobheki totevera nayo indai nendege zimbabwe kure zvekubva cape town but vanoidriva varume vavo vagonisiya muno mujobek indotorera muno ndaflya ndoinda vari kuti nekushanda kwamakaita gore rino regai timbokutakurai murege kuremerwa nai zvine mweya wechina kana tine rudo rwajesu zvine mweya wechina kunzoona chiti hendo kunamata vanhu hendo hakuzi kunamata vanhu Give honor where it is due. Usafurirwa neshamwari dzako dzinomanamata vanhu hevadii vanhu andikuudzei chokwadi hakuna munhu asingadi kuinda padhuze nababa namai mfundisi but munhu wese anoda kubvisa ari padhuze kuti iye aende padhuze zvino ivo unobvuma kubviswa ini handibviswi handibvumi kubviswa pavanongopfugama ngavatange kufunga ini haridiwa haro vhangeriri asi ndogoti ndoramandi pababa ndoramandi paishe madhimoni mati ndichadzinga kubva mangwana but kwanhasi Here are the principles so that we manifest the kingdom of God. Mwari ngavaonekwe, Mwari vatatu mumwe, havana friction inoitika mumachechi ekwedu ekuti vanhu vanovenga muvhangeri wavo kuita fanika vanoona chiko vanhu vagovenga mudhikoni vagovenga leader wavo wekusisters union eso handi makamumaka vachikugadzirirai musangano wenyu wamuri kupona makamunaka hai mwari vangotiitira zvakanaka manherani tinoda hove nhatu dzichatakura varanda vamwari dzichaprovaida kuti basa ramwari rifambe dzichachengeta vane nzara vanotambura maofanzi nherera hama dzinoprovaida zvekudya dzinomira kuti kereke yepano pakgc irege kutadza kuita zvaikatarisirwa kuita for the benefit of the kingdom may the lord bless you in jesus mighty